Bon café. Clay. Di Sam. Um, bo tin un yu hamber? Bo yu hamber awaki ma mira e ta pegando dreads, si mi no ta ekiboka. Bo ta sinti, pasobra bo a bia binti kuater aña Hulanda, binti kuater? Binti tres. Binti tres. Bo ta sinti ku ainda na Kòrsou tin e stigma di riba nos mucha hombernan pa ku kabei largu, si òf no? te ainda mi no a mir'e no, mi tin e el a cambia hopi for di tempo cu ami tabata biba kinan cu si bo tin dread bo ta siga den droga of bo ta haciendo algo malo of e tin un algo negativo pero awoki mi ta mi ta sintiende el mi ta kere el a cambia basta. Awor Nira bo ta pegador bo tin mamanan cu ta bini cu dado momento ey mi tin cu pela mi yu pasobra e no ta cier e no ta acepta cierto caminda. Ya esey tabata ya quiero un par di aña pasa ne bo tin cierto por ejemplo schoolnan cu tog tin nan nan exigencia riba cierto muchanan ya tin bias bo tin bay bo ta design Of ya por di ser net un strepi nan ta tolera, pero pa ribai tin design cu tur e tipi di cone, nan por ta un tiki ferfelu naki dus ya un a yega di hañami di e situacion ey. Paso nos a teko awaki nos a combersa foral cu hende muher, anto juist nos keda duna espacio tambe na hende homber pa wak te na unda hende homber tambe ta deal cu mesun cos cu hende muher ta deal cune, paso loke a bin dilanti den e episodionan ta no e parti di beauty standards. Entonces, cu nos ta bisa ya, hende moe ta struggle hopi paso semper tin e imagen con un hende moe mester ta, cada bes e trendsnan ta cambia. Entonces, nos ta curioso pa sa con bosan ta erfara esey, esey como hende homber. Bosan tambe tin e presion ey di beauty standards? No, no direct, direct. No, no ta un presion, pero e por ta si cu hendenan di cierto. generashon por mira bo si tin hende ku tin di sierto generashon ku ainda ta pensa otro a mi ta kòrda ántes mi tabata laga mi kabeinan krese anto mi a yega seka na kas di mi mi kasá anto. E ta bisa mi despues, Bo, nan a puntra ta ke gai ku teti porko òf ki gai kiko òf pasobra mi mira ke Mandy nan ta miraba un manera si. Pero, nò, awor ki mi ta kere e tempu a kambia bastantu mi bo ta sinti ajo tanti mas den muchanan. Bo mira na skol nan tin basta mucha ku kabei largu òf ku drèt ta kana rònt. Pero manera bo a bisa, e design no tabata aseptá. Di como ta kere ki ki ki e design por kita for di e mucha. Ya manera amo comprende hopi bianan aki e vrounan ta hasi fefelo por ehempel ya segun nan anto e ta mani ya e ta ya no direct duna imagen malo pero ya tin bianan ke mente e por ta. E por ta muchu all out. Too druk. Sí, juist. Hondi tin biaha bo ta wende por ehempel nan ta butu un design chikí pero bo ta wende por ehempel ta kue henter di kabes chap chap chap chap butu diferente design otro ku e ta bira un e ta bira un wow sensatie nan. Esa ta su su sintimentu artístiko. No mi tambe ta mi tambe ta feel e meskos. Tin skolnan tu un tiki mas liberal wat dat betrèf pero bo tin skolnan si ku ta tòg strak, hè. Strak ku. Pero e skol no ta habrí pa arte? Bo ta kere? Ya, bastanti ku mi nan no ta mira e asina. Ami ta ami ta mira sowieso pelamento komo un arte dus ya esei ta ya kos ku mi tin kasi trinta i seis aña ta hasi kaba dus anto mi ta bini di generashon di peladónan dus bandar. Anto awor kon bo ta mira e boso. Again hende muhé, pasobra nos por papia di nos eksperensia komo hende muhé, bo ta haña bo ku hopi diferente trends, no? Dus kada bes ta un otro kos ta ene. Tabata kabei streit, despues ta bin wet look, despues ta bin awor ki kabei natural, ta manera un trend tambe, pero semper e ta bai about ku e manera ku bo ta, ègèlik no ta bon, dus ta bin ku algu pa kambia bo. Entonces mi ta benieuwd si sèke hende hòmber tambe tin e trendsnan ei, paso ami bijvoorbeeld laas toe mi a haña sa ku tin straight spesjal pa hende hòmber. Mi ta sa mes ku hende hòmber tambe ta straight. Yami ta kere texturized men kring. Ya estu, texturized men neer men. Tin diferente tipo di di produktonan ku ta keda sali. Ya mi tur hende mi ta hou mi mes best wel hopi wak fashion en dergelijk betrèf. Mi mes ta hou ora ki tur hende ta den trend di barba ku dit en dat. Isaac Hayes model mi sa ta Isaac Hayes model mi tambe ku un limpia riba ku barba boni tin ene mas komprende ta straight barba tambe si a weki barba ta hopi ora aki wan mi ta kere hopi biaha tambe bo ta haba por ehempel e nan ku kabei ta kai nan ta disidi bai Full limpio todo y e lo cual cu nan lo haci que cabello nan ta haci que barba wak hoor. Awo Clayton p'esei bo tin barba? No eh, tin un control hopi hende ora cu ta pas'e lo asina. E coco bo ta, si e hende homber souzo bo ta yapo cu a largo ora bo yega na un edad, no tur hende homber pero ya tin di nos ta perde cabello ariba anto, pero mi ta kere e e e. Wea ki barba ta mas un trenta ame pasobra antes ta tin hende ta kana ku barba. Ami ta kòrda mi ta tin un tio defuntu en pas deskanse semper ta tin su barba mi no konosé niunke ku barba òf sin barba te na ora ku el a bira hende grandi el a kuminsá kita su barba nan mi ta stari mir'é promé bia ku mi mir'é mi di ey te hòmber mes paso niunke mi a mir'é sin barba pero ta tin un tempu ku e ta kana ku barba ta tin hopi hende ta kana ku barba. No antes e tabata algu tambe manera ku barba ta di hende bieu. Segun mi. Sí, e ta mas biega si el tiki. Sí, e ta e ta segun tiki mas mas ya madurá komo un di hòmber. Sí, pero ora bo ta tin por ta bo ta teenage yaronan bo mira un hende ku barba bo geful ta e hende ki ta un hende bieu, un hende grandi pa ami anto ora mi ta identifiká. Ya normal nan aki ya sa normal ta gedurende di tempu nan aki tur den un mustashi òf un ringbaard nan aki eseinan tabata sa di angenaamd. ke men komo e trend di basta aña ku mi konosé, hombrenan despues èk e barba bin èk hopi kubatin èk den yòngnan tambe tur hende ke tin barba, mi mes tambe ke tin barba pero ke ta pasa mi tin bai de buraku aki aña anto henter un bista Awor ku Zang a menshona e parti di kala kòp, anto nos a bai den kaya tambe bai entrevista hende, anto bo haña, nos a haña tòg un par di hende hòmber ku a menshoná no e strògel e momentu ku e kabei nan kuminsá kai. Entonces mi ta biniu tambe den bosan kaso kon e eksperensia ei a bai òf ta bayendo. Mi ama sintié ku e ta bai bini si. So, mi ta bini di un generashon di hendenan ku kabei ta kai. Ung'e, dus, Un dado momento ya bo ta trata na conserva mas tanto cu locual cu bo por, pero un dado momento ora bo mira cu por ehempel e contour dilanti comsa aki aya, bo mester sa buraca comsa bini, cu e contournan ta strak strak mas, awor cu ya bo mester sa tin diferente coho cu bo por spray'e, bo sa, haci e toc laga e mustra mas natural, pero ami ta sa e ta bay bini, anto afuer a sinti cu e ta bay bini a mester comsa yud'e di kita tur cos, anto ora bo kita tur cos ya Eigenlijk pa ami ta obi sincero cu mi mes cu mi tabata sa eigenlijk cu cabes limpi ta ami ta sexy lo ma kite masha tempo pasobra ta hopi cen hopi cen pa ta paga na barberia ami ta wende cu eigenlijk ya mi mes ta barbero ami tabata bay barberia dos bia pa siman dus awor aki eigenlijk ta con un chic nan aki con un nico de e schermesnan.

Ki ta pasa? Un dado momento bo ta cuminsa waki con van am bo ke ta bo ke ta bo ke ta sharp honey ya di banda tambe cu mi ta artista tambe dus am esey tambe pa ami tabata echt un cos van bo sa bo mester ta neches tur ora honey pasobra ami ta wende por ehempel cu mi por tin e flus di mas caro bisti pero si mi no ta pela mi no ta afeita mi ta shushi honey. Un si do beren siman ta zona pa Aby manera hopi abo. Na no bo sa kita ko ta ami kusai kende homber bo ta fey tanto e e e rans ta kita aki ta kita ken bo tin ku keda si bo tin ku keda tochi op ami no tabata bai dos bia pa siman pero ami ta un kasa apart so tur hende ku mi konosé den mi besindario ta bai dos bia pa siman Ah mi ta bai mane mi mira no mi mester un pela ta bel mi ta ni mi ni bel mi brother nan me ku ta pela ta bisa mi bo mester un pela kai sin ta bela mi ta mi mester e e e esei ta ta e voordeel of e kico ta bisa e parti bon ku mi mi yo brother tambe ta pela ke mi anor mi kai sin ta pela e E a pela ami. Unda ke mi a ndi, nos ta pela den bario asina, ke mi a ndi tur ora mi ta pela. Pero den bo kaso, kon e proseso a bai ku e pèrdementi di Gabriel? E pèrdementi di Gabriel, bo sa ku e ta, mi tambe ta sa ke ta bin, so mirando mi, mi, mi pa, mi tata, mi tionan, keseinan, mi sa ku a lo largo Esey ta un parti cu ta bin. It's gonna happen. It's gonna happen. Entonces tin guardaba tin dos generacion ta pidió, bo sa ke ta muy sigur. Sí, sí, sí. Ke mi Andy, anto ya den mi caso ami ta tin dret. Mi ta tin dret, mi dret nan ta largu, anto hopi largu. Anto tiki tiki mi ta ta mira cu e eesonan dilanti cuminsa bira manera mas fino. Ora cu mi ta touch nan opa, so mi mes tabata haci e tempo, i ta tin cuenta i bo ta bay secuenda i bay. Bai draai bo kabeinan. Esei a bin despues. Anto mi mes tabata draainan ku mi di ku un riba un djadumingu laba kabei, kai sinta, draainan tiki tiki, saka nan tiki tiki pa nan. Mi di for zòrg mi drèt na nèchi paso mane Reinir ta bisa ku e ta sòru pa e ta bon pa e la anto nèchi strak. Ami semper ta pensa si mi tin mi drètnan mi ke pa nan ta for zòrg. Anto ya, el a kuminsá bira, el a kuminsá bira fini di lati. Anto mi ta kòrda un biaha mi ta pará na un festival, anto ta tin un mener ku un kal di kòp asina grandi pero drèt debra di lado me. Anto un bròder di mi ta bisa mi, bisa mi, ey! Aki para si esaki mi tata ta bisa ku Maria ta kai di aki para ñai ata un parai. Trea den festival mi tin por trea djòmen ke ta bai den festival mi solo sa ku su por trea. No parai a di aki porai ata un parai. Mi keda wak mi bira wak esei ke mi di nayo promé ke koi pasa mi a pela mi trea ta. Anto dicho hecho ora ku mi a fada mi di no a koki nan kumisa bira muchu fini mi ta kòrda un anochi promé ku mi a bula bin Kòrsou vakansi mester bin pa un kasamento. Ma kai sinta na su kas, ma keda na su kas ya mi ta mas seka di di airport mi kuné ei kòrta nan. E duna mi serio? Mi kuné ei si kòrta ku nan kusu asi na kisi si si no nan a bira muchu fini dilanti si nada ma e di mi a pela koho nan kita nan sin duele ni nada. Awobo santu dos tin yu muhé? Sí. Awoba yu muhé yega ke e mener dje festival i kalo kap ariba i wak den se. Di ke hasi. No, awor ke mi ta mira e otro un, wak, portada ke bisa si, awor ke mi ta mi ta pensa otro over dje sei, paso mi ta haña kada ken tin derecho di ten nan kabia e manera nan ke. Ron mane anto ya ami a desidi di pela mi kabei nan, mi dreadnan, pero ey. Ta naturalesa, si bo ka bay ta kai, bo no por haci nada contra dje. Ya bo bay busca otro conjunto aki o cunai. Tur e cu nan a mira su propaganda di dje. Mi no sa si nan ta traci of no. Pero mi ta yeh nonsense. Mi ta yeh di gewoon bay cu, bay cu bo naturalesa gewoon. Bo ka bay, nan ta bay, nan ta bay. Pero a wendia bo ta haci hasta hair transplant. Bo sa ntende dje esei? Bo ta toc'o bo sa lo ke. Ami ta sinti hopi biaha wak, e por trese sierto insiguridat di hende. So mi konosé sierto hendenan ku te ainda ta bisti tupei ku tur e tipo di kona ei, pasobra ku un tipo di insiguridat. Pero pa ami, mi ta sinti ku bo tin ku leef mee ku bo naturalesa, anto tin hende ku ta aseptá bo asina koon, mane bo ta. Di mes a lo largo nan ta kostumbrá. Hende nan mester custumbrá, mi componan custumbrá wapo cu drèf, sin drèf, cu pelá, na laga nan ta custumbrá cu bo cabé a cai, kinan ke haci? Nan pa trecé pa bo bek tòg, mi a hende con yega blòk con ke coi a dal bo pelá, anto a lo largo nan ta custumbrá, bo cara tambe, mi ta kere bo cara mes ta bai Bo kurpa mes bai kostumbrá ku bo luk. Òf bo luk mi no sa kon ku e ta bai pero. Ta bin un adaptashon tudu lugar. Ta bin un adaptashon ku no e nan ta wou di kiko e mas. Ta mi ta estraño ku laga no bisa wene tur hende mira mi. Ho piratu kala kòp anto bo mira mi ku un diripienti ku un kamera. Bon hende ke no e ai wone. A mi ta estraño. Si ke pasa aki? Awor a ti bo menshoná ku bo no ta òf Ku e parti di e kabei pelá tambe ta sexy òf e kala kòp ta sexy. Kon ta e reakshon di hende muhé riba e kala kòp? Ya, so ora den pasamentu di mar riba Djena aki e ta sinti dushi. Ya, mi ta sòru, ya mi ta hopi kimen, mi ta keda durante di añanan ku a mak mi ku kabei den tur sistema. Bo sa ku, por ehèmpel tin hende ku no por feita kontra di e haargroei. Si no ta saka pèshi, ta daña pèshi bai kueru, ta tin ku saka nan ku penset òf usa sierto produktonan pa pa e no tei. Ami tin e geluk ku mi por feita kontrali. Anto souso ku ora bo feita kontrali.

Mi sa mi tin tero ko, yes, mi tin tero ko, mi tin mi baby oly, mi tin mi mi mi black soap, mi ko ku mi ta usa riba mi kara mi ta usa riba mi kabes, mi sa e verzorging tog ta Up and top. si si si si seka mi si kere mi, mi sa mi tin un kos ek ta mi tin bia mi ta erger mi mes por ehempel mi ta kere ya kon a kita kosnan di den barberia ora bo kumsa bier un tiki laga nos bisa manera.

Mane ami ta un deuk aki na na tras di mi kabes. E mene di mi esopi biaha tabata ke ta feita bon. Bo drenta den deuk no bo mane dos. Ma siña èk ku ku un na ba mes mi tin ka mi bleet den dje, hala e deuk, pas'é den dje. Bo sa bo tin sowieso bo ta kòrta bo mes tantu biaha des. Pero mi a kustumá ku komo a ta bisa ora bo ke ta èkstra nèchi tin biaha bo ta yabi ku bo pida aksidente chikinan pero mi ta bisa ya es part of the job. Awe oke bo a papia di èkstra nèchi Tin dos kos awor mi ke bai riba dje. E kabes limpi pa ku hende muhe òf nos pone pela. Mi no muhe kabes i pela. Tin hende wan bo ta haña kos, kònde mi bisa? Bo ta haña sèksi? O bo ta keda manera wan bo a falta si ni. Kita bo sa opinion riba esaki. Koita great na. Mi stima e. Ami ke rimi un mucha muhe ku si e kabes limpi asinaki òf ku kabei kòrtiku. Pa ami e ta e ta fresh, e ta con un look hopi fresh. Enke like ami, hopi di mi mi chicnan di pasado, hopi di nan a bin a bin overtuig, mayoria di nan cu a maske ta homber ya, porta bo cabena chikito. Honey, con tekstenan tu ho. Mi tin dos, tres di nan cu tin ainda keda ki model cortico. Honey, dos, tres. O sa ta un un fase cu bo tin cu crusa, ta un lef, un durf, anto e mal bo añe, e ta bai bon. Sopinan ta kunda, no, mi kara ta keda straño ku denti nan. Mi di, no, tur kos ta a base di kustumá. Kustumá ke kos, anto tin bia ora nan mes hasié a base di e komplimentunan ku nan haña, nan ta keda den dje, ho'n'e? Para ami, eh, mi gusta muchu e kabei kòrtiku òf limpi mes asina. No ta maho, sino ta barba den pie, no, no, no. Mi ta haña prèt pasobra mi a pone un story riba social media kaminda mi a pone diferente hairstyle ku mi ta tin. Pasobra amo a keda kambio mi kabai hopi. Anto hendenan por a bota kua nan ta haña mas leuk. Anto tabata entre e afro asina ke anto kabai kòrtiku. Anto ta tin hende ku èk ta bira mané fanatik DM mi ora mi a share e result cu esaki a gana. Mi bira, No Ava, ca bay corti cu mes. Kiko kies di? Keda e manda perso wel. Camina antes cu si bo ta kier a corta bo cabey corti cu ami. Toda e informacion obi mes pa mi a corta mi cabey. Ora mi ta ta mas young, despues mi bisa pa mi mi a yega binti aña cu mi kier bay natural. E goe ta ta un struggle boso mira manera e e e como tin keda hende tin gusta ora bo punta na cas mami cor ta cabei no cabei cor tin cu no aki uiteindelijk ta ora mas di binti cuatro aña cu mi a bai Hulanda mi di boso kita basa e lugar kita asina grandi ta un number bo ta nuel di bones basha mi basha caba bo skier nan bai e pami masha bunita mes tambe cabei cor tin cu ta keda un iglesia aki na mi mi su yu muhe tambe cu un bia out of no where mi sa mi papa corta mi cabei cor tin cu mami. Mi tin pa puntra mama, e ta oke ku mama. Paso pa ami keré mi, mi ta tin mashin ku skel. Pero dikon e ta tin ku puntra su mama? Abli? Dikon el e ta tin ku puntra su mama? No ya, ami ta kuminsha, mi ta semper trata di tene kon Anètje, su ho'n'e? Bo tin ku tende despues ta tata kòrta kabei, enton mama un tak aki, su ho'n'e? Des mi ta trata tene kon den balansa. Pero si esaki no semper e mamanan ta butu un tiki, esei manera. Semper nos komo komo tatanan a bisa semper ta chèk ku e mamanan so komo bai di e mama nan por ta poko fafel un ratu ratu bosan por ta poko fafel bosan ku ta mama anto ma bai di bosnan ku ta mama no esnan ku ta mama anto bo sa bo ke tene pas bo sa bo ke tene pas anto bo ta puntra mama ta de akuerdo ken ta de akuerdo pakiyi ratu. Awo òm gekeer si e mama hasi algu E mama tabata bin konsultá? Oh mi bia no, nan ta discutié ku bo, nan ta hasi loke nan ke hasi. Nan ta haci loke nan ke hasi. Sèt, abo tin ku biba ku Nefi será nan tin ke ami ta mama, ta mi discutí. Pero esei ta, esei ta enteramento otro un caso, mi di bo ta keda bo sa anto yo kuminsá enteramento otro un, otro un tema over di kon bin e mamanan tin mas di bista riba e yunan ke tatanan. Pero mi bia engelek ami tambe, experiencia di antes por ehempel ora bo ke bai sali, semper. Mi ta puntra mi mama prome, mi mama ta manda mi saka mi tata. Anto mi tata bisa, Bo a puntra bo mama? Anto hopi bia ora e ta oke oke ku mama e ta oke ku tata. Dor esun dado momento eindelijk ta un un omweg bo ta bai pa bai saka tata paso hopi bia ke ta oke ku mama e ora e tata ta worry. Ami ta prefera bai saka mi tata prome paso mi mama ta kansende. Pero e ora ei nan mi parasende ki dos. Decisionnan grandi manera nan expone sin ki e bon cabey ta nos ta straight nos yu nos cabey na Jesus ai. Pa ami ta kere decision y ta un decision hopi grandi pa tuma pa cu e yu e no wera pasobra nan ta hanja e ori tog cu ey y nan tata mester tin ta zege tog of tog ta ya lag'e mama anto segun bida cana. Uiteindelik e yu lo yega kaminda tambe e lo ke yega. Ya, mi tin problema ei, kila kila den parti street ka bei di hende muhe of mucha. Ami, ya, mi ta, hopi bia mi ta lag'é over n'e mama si ami no tin problema kuné pasobra ei kila kia en prensipe e siguiente verzorgenan en dergelijke mama tin ku tei kier di esei.

Tin un onderzoek awaki riba straightening di kabei, ta sali na kla ku straightening di kabei tin efektonan hopi daiño pa hende muhé. Bo ta kuminsá na kanser, hay risk pa kanser na pechu, bo tin infertilidat tambe ta un di nan, e ta hasi daño na nan hair follikelnan ku tempu kabei por kaya paso e ta daña e crecimento di cabey ki mas tin diferente cosas un cientifico color oscur hende moe a bay onderzoek bo ta mira su patret tambe e mes tambe tin cabey di straight pero e ta tin binti aña ta haci e onderzoek en uiteindelijk al final nos yega na e conclu el a yega na e conclusion ey awor ki bo sa sey kiko lo ta kita e sentimento ku ta bini ariba di bo awor aki ku bo tende e algo asinaki. Ya trobe ta bisa tin overtij ke mama eh. so tin bia bobo bin ke te run kosa ta sa bo no. Te Pero bo ta kere bo responsabilidad ta bira mas grandi awor pa konvensé e mama ku ey esaki por ta konsekuensianan. No nesesariamente mester ta asina, pero e na òndersuk anto gran parti ta Chance, e tin chance ta grandi, e tin chance. Lo baña ku bo responsabilidad ta grandi i ku di un of otro manera bo tin convence mama pero lo bo tin convence yu tambe awor pasobra yu tambe a costuma cu su cabia y manera eta antes cambio no ta un cambio facil ya tin bia troca of mi hopi sa hopi bia e ta depende den e mama tambe e mama ta un tiki open minded hondi so mi conece mamanan cu lo bisa bo tin yey otro cosa tambe cu ta duna cancer hondi.

Barbershop, dus ku tambe ta un espasio kaminda hende hòmber ta bai pa interkambiá òf, òf e di ban bisa asina, kapsalòn pa hende muhé ta un speis tambe di interkambio, hasi menti redu, pero bo. No, tin e dicho barbershop a bira kapsalon. Yes. Barbershop, redu, redu. Porque mi a kende di ka. Semper si, semper. Si? Semper, semper, semper. Hasta bo e palu e te. Oni, bo sa ki te. Ke mi a di, diferente topiconan bo ta wòrdu papia, diferente konan. Dus, mi ta kere ya, mi ta kere esei ta un momento enkele ku e ta un, un. Un socializing moment cu nos a conoce hendenan cu a pipia den e barberia ta cami hindenan ta nan por laat uit nan mes over di conan. Tin hende yega papia cu bo con over nan relacionnan en dit en dat. Dus ya, bo ta bo ta eigenlijk un barbero pero hopi pipia tegelijkertijd bo ta un sociale werker tambe. Of psicoloog. Of psicoloog. Maneho bo ta bisa. Bo tin un paga tin un sicu ki bo ta bisa nan, pasobra nan ni mai bay haci. No pero hopi cos kimen Un di bo konan. P'e a tin hende tambe bo sa ke mi ami mi klientenan ku mi tin mi sa sierto klientenan ku den momento ku nan bini nan ke èg rust he. Dus no papia nada, no hasi nada, no kohe telefòn. Bo sa ke mi nan ke èg e momento kon pür dediká na nan mes. Bo komo nen to tin bia bo sa bo ta bo ta bo ta respetá e momentonan ei pasobra tin bia tambe ku Tin cierto conan bo ta mira cierto clientenan ta bay laga bo cu nan tur e kela tin bia bo no sa dicon pero tin clientenan cu echt ken nan rust es ora nan bin nan ke echt bo dedica bo tempo trankil na nan anto bo sa tu cos rust pero ami ta ami sa pela defunto ta ami seta unico momento mi sa ta helemal still no tin papiamento nada no tin papiamento no tin nada bo como menen dus e nan ta cohondo e nan ta helemal still. Bo sa mes komo peladó tambe ta eksperensiá ku e momentu ku bo ta pelando tambe ta momentu ku abo ta sentral, bo ta bo tin bo rust òf e ta ègt un trabou intensivo? Ya, bo tin bo ya tin bia ta momentunan ku laga nos bisa bo bo bo laga tèit un tiki di bo kreatividat. Pone ami ta wende ku un di artenan ke men di kos ku mi ta hasi por ehempel kantamentu, pelamentu, tur e tipo di konenan ta konan ku na e momentu ei pa ami ta un momentu ku. Mi por laat uit hopi cos. Mi a hensea ta conan cu, por ehempel, otro conan cu ta stress mi of otro cosnan cu tin mi mente no tin ki molestia. Hopi bia den e momento ei ta momentonan cu mi por verwerka e cosnan anto bo sa den e mesun momento e cosnan cu bo ta un tin ki molestioso of stressgevend e por e por e ta switch esaki mi e ta switch semper semper e ta switch. Bo ta cay den un chilsi, verdad? Juist, bo ta Bo sa, por ehempel, bo ta tin un problema na cas, bo sa hende ta, cu bo pareha, cu cu mi sa cu hopi biora mi bay den e e e zoning, dus e zoning a tende cu cabey, bo sa, n'e momento ey bo ke, bo sa, bo ke buta lo mas bunita posibel den e dal, bo honen? Bo ke pena sali straf. Yes, mi tin mi dianan si tambe cu enkel ami no ke mira, keme ami no ke mira hende mes, keme ami ta echt den mi mi time, den mi mi zona, pero tin hopi momentonan si cu wak betreft pelamento en dergelijke. Mi por saca mi mi creatividad. Anto mi a yenda bisa, oh, pela aki keda heavy, oh. Entonces mi den mi cabeza pa atrás mi ta bisa, oh, bo brother Mario, bo por sa ta cuanto bululú tin ta bati den. Ok, nos a caba di combersa e parti di barbershop a bira kapsalon, anto lo mi tin gani sa di bosan ki bosan ta pensa di e, no, e importancia pa hende homber tambe tin es un espacio pa intercambia, desahoga nan mes, ki bosan por conta nos di esey? Nada, pa mi e ta esencial, e ta super importante, nos A mi opinion ta miembro di Empower men anto nos sa dumi ku algu ku yama grupo di sosten anto mi ta kòrda e promé bia ku mai eksperensia e tabata otro paso nunka bo no a trata di un kaminda ku bo por kon ekspresá tur loke ta pasa den bo mente sin wòrdu husgá sin yu hende cherchá bo òf harí bo entonces e tabata great. Anto ami ta kere ta, ya, hopi hende no ta konsiente di esei òf di e grupo di sosten di empowerment ainda. Anto mi ta kere ta e ta esensial pa tin e espasio. Anto si un barbershop tambe tin e funshon ei, lo ta great. Lo ta ta bon pa nan hende hòmber bai nan, anto si e tin ku ekspresá, e ekspresá sin tin wòrdu. tin di worry cu nada. Bo quiere agrega algo? Sí, mi ta full eens cu nan. Mi ta kere nos eno amo mayoria nos cana cu hopi cos den cabeza. Ta papia tin echt un safe space caminda bo por expresa libremente. Ta echt hopi, hopi importante sigur, sigur. Eso. Anto e cana cu e hopi cos den cabeza manera bo ta menciona, e tin di haber cu por ta na mucha Yega si ke bo mama uit bo mes no tabata un posibilidad of e no tabata sinti como mi por haci ec? Bo sa lastic pa con mester di confesion mi sa haci nos nos ta have a conversation tambe pero bo ta pone bo mes e e hende homber si ke ken el a wordo eigenlijk educa nan chikito ta ser ke mama right pero loke e mama ta siñe E e eigenlijk e no por siña como por ta un hende homber. E mama por siña solamente loke e mama sa como un hende muhe eigenlijk. Anto bo ta haña e ora ei ku na chikitu tambe bo ta tene hopi b'e no yora, no amo chua mamá bo ta amo asikiko, ai e koe bo tin ku pasa hopi di dje, pasá òf si bo situashonnan na kas tambe ta laga nos bisa no positivo, tambe bo ta tende no papia over di dje, bo sa bo tru meno, bo tru machu, anto bo ta krea e habito ei anto bo ta bira grandi mientras tanto bo ta hou fas na esei ainda, anto da momento ta bira algu echt unhealthy pa bo eigenlijk, dus ya. Pasobra bo a bisa e mama tin e tendencia di tin e parti femenino so tene i no e parti masculino, esei ta pone ku, pasobra hende mamabo tambe un kaminda tin su. parti feminin. Sí, klop. Ta dor di onderdruk e parti feminin e aki ta pone ku ri uiteindelik tampoko bo no por ekspresá bo mes, pasobra mi sa si bo ta bisa oke bo mama ta bisa bo menó mi chama bo ta pasá bo ta sinti manera bo no por yora serka bo mama, komo asina ta sinti pa ku e ekspreshon di e parti feminino di hende hòmber e ta wòru aseptá òf e no ta wòru aseptá? Anto tin di aber ku Gay of no gay tin debé hon cu bo tin bo feminine side si no bo no si no nos ñu no stay si ami no tin mi masculine side mi lo no tey ando mi sa unda mi tiné y unda ta funciona pa mi pero ese ka hende hon bo con esey ta. Ami. Tin mi geval, m'a biba te ku sinku aña ku mi mama, despues m'a bai biba ku mi tata i e famia, anto nan tin hopi hende hòmber, entonces e parti di yoramentu no ta un, laga mi bisa, un opshon, paso manera e un trùpel kai bo ta tende, kuch'an bo ta? Entere bo tin ku. Manop, manera nan ta bisa, nan ta sigui ku bo dia. Dus e ekspresamentu di mi sintimentunan, mi no tabata konosé mes. Den úniko manera ku lo mi ekspresá ta rabia, agresivismo, ta springamentu, ta e kos ku mi konosé pasobra esei tambe ta loke nan ta konsiderá. ta un enorme. Den, des cu tempo, eigenlijk na grandi, m'a bin si paso. Ami, den mi geval, dor cu mi no a lanta cu mi mama, mi ta kere mi anto tin, ta tin un tiki separacion den e manera cu mi no por yega touch mi mama na modo di bisa. M'a lanta hopi close, anto m'a pira un hende hopi asocial. Anto e sida tin un impakto hopi grandi ku ami no por a ekspresá mi mes. Ora mi ta te kla ku a no bisa te ku mi trinta aña sini. Dus mayoria di mi ekspreshonnan ta eksagerá. Kòm a ta kòm a kròs hopi agresivo. Anto ora mi bira emoshonel e hende por tin e tendensia di kere kumará abia mi persona pasobra mi ekspreshon ta bira eg. Dus, ya, e ta, e ta un challenge. Tur ti ainda mi ta deal kuné, ma siña, ma siña e kompa dominé pasta. Si mi tin wak kon mi tabata ta antes ku si mi djis abri. Mi ta kere, sigur ora mi tabata rabia e úniko kos ku mi por hasi ta kobo hende su mama, anto buska bringamentu. Anto awoki at least mi por bira bisabo, bo sa loke ba hasi awoy? Mi no a gusta, anto mi no ke bo a si'e next time. No, pasobra dor ku bo puti dje parti femenino òf maskulino mi ta kere e ta kuminsá na mayoria hende no ni sa loke bo a kaba di menshoná. Mayoria hende ta mas riba nan ta papia di dje parti emoshonal pero mané e ta bisa awor e parti di rabia right. Mayoria di nos ta kue e rabia tene pero e rabia i tin e ta nifiká eigenlijk hopi mas. Bo bai hopi mas profundo ku e rabia pasobra por ta e rabia ta simplemente des a punto. Por ehèmpel ayer nos ta tin e kombersashon ei, e ke men bo ta asina tantu kos mas ku ta hunga un ròl. Nos ta maria hopi b'e na e èkstrim di rabia pero por ta ta rabia e kos ta e kos ta des a punto. Anto si bo label e asina ta hopi mas mihó pero nos no ta siña ni e kosnan ei. Anto ki ta pasa? Na momento ku bo no siña bo ta bo ta lek e eigenlik anto e ta tuma tempu pa bo bin eigenlik catch up tin bes ta kosnan hopi extremity ku pasa den bo bida pa bo bisa ey I need to wake up anto mi tin ku kambia algu of ku bo ta haña e guia di un hende ku ta mane wak algu den bo anto bisa abo mane ey bo sa mi ta mira ku bo tin e skill pa tal y tal anto e ta yuda bo sigui mentor bo of sigui coach bo riba e área ey pero. Mayoria di e ke ta pasa nos mayornan no tin e edukashon nan eigenlik etol. Dus nan no por duna nos e. Anto nos, dor ku nan no por duna nos e, nan ta kompensá p'e na un manera òf otro. E por ta den diferente manera. Anto na e momentu ku nan ta siña kompensá, nos ta krea ora e coping mechanism, pero e ta un konekshon negativo eigenlik ku nos ta krea p'e. Anto esei ta buta ku nos ta bai krea ora e hábitonan hopi negativo pa ku nos mes. Lo sa? Mi ta kohe un parti por ehèmpel, na nos kohe parti sèksu, pasobra esei ta bini dilanti di seke hende, òmber ku hopi, por ehèmpel, right? Bo ta ke sèksu diferente hende muhé, pero nunka bo a para geta punto bo mes, Ègentlik kon bin, right? Por ta un trauma bèk di algu ku bo mama, right? Anto esei ta tipo di kosnan ku ègentlik nos no ta konsiente di djento ku ta buta ku nos ta keda des siklo's ku. Iberou nos no sa ku engelnan komo hende hòmber ta e parti femenino nan ta e parti maskulino. Solamente nan bida interesante e parti di e sèks no pasobra mi ta nos a kombersá tambe e bida ku den Yu Kòrsou e mustra afekshon, dus touch, ku eigentlik ta esensial pa ser humano. No paso uiteindelijk nos ta bestia on the deepest level, dus we need human touch, pero si nos lanta cu e desconeccion ey cu kisas e ora, ora nos bira grandi e sex ta bira e unico forma caminda nos por experiencia intimidad y touch. Wak, bo a menciona algo hopi ki pa mi, por ehempel, nos conoce otro basta tempo cao, nunde ta cuminda nos cuminsa cuminda otro cu brasa, right, pero brasa pa mi pa hopi largo tempo tabata un issue, mi no bra nò mi no ke koe right pero despues di siña den mi eigenlik personal journey anto ku mi por a bin trace back fe unda koe ta bini anto tabata tin chaber ku ora mi lanta so mi mama tabata batimi anto ora e batimi kabi batimi ta bin back ai brasami duna un brasa mi sa mi pordonami mi no ta hasinan nunka mas pa den happens again. Ah, perdona mi, and it happens again, ami a krea gewoon un negativo ku bo bo brasami eigenlijk e ta mas bien un traishon en bes di ku eigenlijk bo ta bisando mi bo ta kier pa mi. Anto funny ting, mi a siña braso ku un kachó. Sí, long story short, pero mi ta di un pareha anto e ta tin un chihuahua, anto e chihuahua ta subi riba kama, anto dado momento el a kuminsá na pinchi pia, e ta subi bia riba, subi bia riba, subi bia riba, anto dado momento e tabata den mi skochi, anto mi ta manera, Actually this feels kinda nice. Anto ku e nana mi por a kuminsá bai embrace anto despues ku mi a siña e parti kòm ta bisa e biochemistry eigenlijk ku ta ku ta pasa ora bo tin skin tot skin touch it's it's a whole different e un brasa por gewoon kita tur kos ku bo tin den momentunan ei anto make you feel so free anto e ta algu asina vulnerabel anto nos ta scared to be vulnerable. Anto bastante yuwe No ami no tin yu ato. Abo tin abo tin yu moe anto bo ta brasa bo yu moe. Abo ke si. Si. Pero wak ri bo brasa e e te persona ku abo ta ami tin siña adapta haña un brasa di un hende homber pasobra su brasanan ta normalmente un hende homber ta tap ala anto su brasanan ta mane Hey, got you. Lock, anto bo ta, ami ta para ei na manera. Ki ta pasando aki? Sí, letterlijk, kiko ta pasando aki, ko aki no ta normal, den mi mente tur e konei ta pasa. Pero mi tin segur ku hopi hende ainda no ta aña e normal. Korekto, pero ku tempu mi a bin siña, anto ya, mi, awoki mi, mi, mi ta, mi a realisá pasobra el a papia di sèks, anto ami tin e mes Pa ami mi ta tin dor ku mi no ta tin konekshon ku mi mama, mi tabata buska intimacy, tin braso ku sunchi, tin sèks, pasobra ta e úniko momentu ku lèterlik mi ta den braso di sunchi, nos ta hopi bezig den adentu, dats it, dus mi tabata buska sèks hopi pa mi aña esei, pero ora mi a bin siña sa ku por otro, por ehèmpel bo por drumi banduen di un muhé su no sin tin sèks, anto tin e intimacy, e nan mi ta manera. Ey, enke lo te koki mi ke mas tantu y no tur ora mi ke e seks. Dus esey ta ame yuda mi mane break for di e parti ey. Pero sea, awo ke mi ta brasa mi yu ku mas kemen, ku mas intenshon, pasobra prome mi tabata mane na mi dunaba un brasa. Paso mester. No paso mester, mi no sa kon. Mi no sa kon hasiye, dus mi tabata hasiye pero mas mi ta sinti ku e tabata sinti ku e tabata duna ami un braso, pero ami no tabata bani den e braso huntu ku e. Entonces awor ku mi ta obi mas intenshonalmente mi a realisá ku mi mester di dje, dus si mi no hasi e mi ta mi ta buska e konekshon den otro kos, por ta den mi trabou, den den. sex of whatever otro anto einanan mi por crea habitonan cu no ta salud pa mi dus. Awor un otro pregunta paso loke ami ta observa den nos comunidad ta cu nos tin hopi famia kibra no anto tin un desconeccion hopi fuerte entre hende homber y hende muher. Anto ami den mi kaso mi ta driba e parti di empoderamentu di hende muhé, bosan empoderamentu di hende hòmber, nos tin e violensha domestiko ku ta bezig ta subi, no? Nos a menshoná e parti dje rabia. Kon bosan ta kere òf ki ta stapnan ku nos tin ku tuma pa nos por yega na e union atrobe pa komprondé ku ei nos mester di otro, anto uiteindelik nos mester ta un tim Anto no bringa otro anto keda tira foto no abo foto no abo kiko. Anto pa complementa su pregunta pasobra bo a menciona dor cu ba lanta den hende mambo so kopi rabia ta tin momento cu ba pensa pa ba e rabia riba un hende muhe esey ta pa bin bek atrobe ne e violencia patabra no asie. Pero por tabata manera ey geluk. Manera un hende a lasta bay su tin bed tin gana pa su hende pa su casa bira homber jis pa un rato pe por batia. Well well tin cosnan cu atrobe dor cu bo ta label tur emocion hasta laga no bisa tristesa di esa punto Dolo e hende a sibu dolo bo ta label e mesora ku rabia entonces e prome ekspreshon ta bin bo ke bira agresivo bo ta pensa tin bia mane bo ta visualize so komo ta ku e persona anto hasi loke ba te abro pasa den bo mente pero despues si ora bo kalma bo ta mane no e kosa bo ta bai pensa mante ok polis ta bin bo ta kai sera tur bo ta den kurant bo ta den na televishon entonces tur e hende ku ta kalma bo rato anto bo ta mane. Pasa e no ta bale la pena pa bo dal e stap ei. Awoke ami no ta pensa esei mas, pero tin ora hende ta yiba bo na ekstrem di, Loke mi ta hasi hopi bia ta purba bai puntra mi mes dikon e kos a treger mi asina erg ku mi mester a yega na sinti. Anto hopi bia ta paso mi no ta ekspresa, mi no ta komunika, mi no ta Wak, un kos ku ta hopi importante pa hende homber ta rèspèt. Anto mi ta kere bo tin ku kuminsá na definí pa bo mes kiko rèspèt ta nifiká, anto komuniká esei na e hende muhé, sea ta bo yu, pareha òf amiganan, pa nan sa ku ei tin sierto liña nos no por krusa. Anto eri bo ta kuminsá na evitá di laga bo wòrdu di trigger ku eseinan pa ku e parti di rabia. Reiner a menshona algu aworato ora tabata papia over di pas mental. Pa hende homber e kue ta hopi ki nos custa e pas mental. Papiando di pa e hende muhe ken homber por bin bek mi ta kere e ta cuminsa na cada e hende muhe ser conoci su mes mas mio anto e hende homber tambe ser conoci mas su mio cu su mes. Atrobe esey ta un proceso e ta tuma su tempo e tin su journey etc etc pero si e hende homber Kuminsá traha riba su mes, ta un mihó vershon di su mes. Ta mas vulnerabel, sa kon ekspresá su emoshonnan mas mihó. Sa kon p'e por komuniká eseinan tambe pa ku su mes, pero tambe pa ku su pareha òf hende muhé. Esei kaba ta hasi un kambio hopi grandi, pasobra e ta bai presentá su mes hopi otro dilanti dje hende muhé, ku e hende muhé. Anto Eigenlijk ora un henomer ta den posicion asini mayoria bey ta straño pa hende muhe. Hende muhe ta mane, What is this? Pasobra e no a custuma cu un hendehomer asini. Anto di otro banda bo tin hende muhe tambe cu tin cu haci e mesun cos. E tambe a tin su reconoci cu su mes. So, ami ta kere mas bo conoce bo mes mas bo por tin respet pa e otro sexo pasobra bo sa kico bo mes komo e hende homber of komo e hende muhe ta pasa den dje, anto ku bo por respetá otro sexo, pero tambe den mes rosé ei bo ta krea e oportunidat ku bo ta open pa siña for dor dje di e otro sexo, right? Pasobra bo ta tende si hende muhenan nos ta beise den power, anto un dje hombernan ta keda, hombernan ta trano pero atrobe E manera con nos ta procesa e informacion cu nos ta mira tur e cos nan ta hopi otro. E trayectoria cu nos ta tin uberau ta hopi otro for di un hende moe. Dus bo tin hopi cos cu ta hunga un rol si pa nos por cana yega nan, it would be wonderful, pero mi ta kere nos ta bayendo den bo direccion si. Dus cu podcast nan asina aki e tipo e cosnan asina aki ta loke ta yuda pa por contribui na totalidad. Pero Reus nan ta kere cu e pasado di sclavitud Tin un ròl tambe den e rabia i e manera ku nos ta pasera hende hòmber ta hènder? Sí, mi ta kere definitely den e sentido ku bo wak kon e parti di sklabitut tabata bayendo. Laga nos bisa ku nan ta kue e hòmber pon'é dilanti E mama tin ku papinan, anto ku e yunan, si nan tabata tin, anorde tin lètterlik wak kon e tata ta wòrdu di marto. Esei kaba tambe tin un link ku e parti di komo hòmber bo mester ta duru. Pasobra e mama ta siña su yu hòmber na e momentunan e ehèmpel, bo no por yora pasobra bo yora nos tambe ta bai hesha sla òf nos tambe ta bai wòrdu kastigá. Ke men bo tin kosnan ku ta den generashon hopi hopi largu tempu anto kòrda bon, slaverdad a dura mas ku kuater shen aña. Anto pa bo saka algu for di bo dna Kuater shen kòt tabata a dura kuater shen aña largu den kiko por ta awor ke nos tin dos shen aña despues we need nos mester dòbel ocho shen aña pa nos por yega enanan dus e parti sklabitut mi ta kere sigur a un ròl hopi grandi pasobra ya pretty much we were being abused dus bo no por neglisha esei anto bo tin ku asept'e anto siña kon pa bo por

Wak, nan no tin miedu di muri pasobra nan no a haña sla. Wak, esei ta no esei ta un diferensia no no no pero bo sa kibe no pero nos tin ban eerlijk pasobra waki nos bo sa waki un yu blanku nunka i tin e kos mucha hasie mi ta mata bo bo ke muri mucha ei hasi ei mi a kas mi ta mata ke men ora bo tin e konai si bo sa ku dood is a real thing. Bo ta bai Virgin Gym pasobra pasa cuanto prome bo bira djesdos djesdos aña pasa cuanto bia bai heri muri ke mer pero pero bo tin razon si e manera ku nos ta lanta nos yunan ku hopi miedu paso wak.